Bir-rispett kollu, il-one għandhom ħafna żjed affarijiet xi jġibu milli jġibu s-Sindku, ngħidlu qed jgħidu l-verità, is-Sindku jrid iż-żibel hemmhekk, kemm hawn iktar affarijiet, per eżempju, in-nies li hawn joqogħdu barra. Jien ta' Sliema għandi nies qed joqogħdu fil-kampijiet. Nirrapporta x'qed jiġri. Nies joqogħdu fil-kampijiet. Għandi Kwisisana, fej għodda bid-diplomat u reċenti fil-outdoor gym. Bid-nis jordu barra. Il-faqar li jem. Aħjar il-wan iġibu fuq dawn l-affarijiet mill-li jġibu l-silku ta' taslimat jgħid li tkun miskart barra. Jiena per eżempju. Xiktar għandhom iġibu l-wan? Fuq ħafna affarijiet li għaw fil-pajis. Per eżempju, jmorru kwisisana. Jmorru kwisisana, jinżlu fuq il-blat. Fejn dak il-kolonni u dak il-graffiti kollha mal-ħajt. Kont għadni kunsillier, jiena, nixbet l-attenzjoni li hemmhekk se jkun hemm il-problemi, għax bdejt nara xquq u kollox. Mur arah issa. Fi Frar ta' 2022, Le, bdow fit-2019 se jibdew joborxu naqra, jekk jikxfu l-ħadid għax qed jfaqqa' kollu, jiksu jagħtuh il-treatment Zika u mbagħad jagħmlu core test u jiefqu. Fi Frar ta' 2022 kont Viċi Sindku dak iż-żmien jien għadni, Reġgħu ġew, sar programm mal-Public Works fej qalu se jibdew il-proġett biex jsewwu d-ħsarat li hemm. Għalqu kull mem bil-fence, għattilhom jiena għalfejn kollu. Għax mhux nofsu jsir nofs u mbagħad in-nofs l-ieħor, in-nofs l-ieħor. Għal b'hekk jmorru ħafna anzjani hemm bank fejn toqgħod qaddel u kollox. Inbeda x-xogħol, inkixef il-ħadid kollu, inkixef, vuol dire kisru konkos kważi hemm mm. fejn kisru tliet pulzieri, mikxuf kollu, il-fens li kien hemm għalaw il-baħar kollu, għalaw il-baħar. Eh, Intelaq kollox hekk u ma tkompla xejn. Hemm jekk tmur tara l-blajjet, nofs il-blata fadal. M'informazzjoni li tkellimt mal-Public Works qaluli li hemmhekk irridu naqalgħu kollox jinbidel kollox. Ma ismali.
Bodi, aħjar iġibu dal-affarijiet il-wan. Aħjar iġibu dal-affarijiet. Aħjar iġibu l-wan Hekk tinżel Kusisana stess, hemmhekk bil-maltemp inqalgħu biċċiet tal-blat ġo ġo, hemm banju kbir u banjiet żgħar. Hemm blata, pereżempju, fit-2019 il-Kunsill, 2020, sorry, il-Kunsill bi spiża tiegħu ġab crane, kont tkellimt mal-kuntrattur, ġibt, kont għandi Sindaku, Kunsillier dak iż-żmien, irnexxieli nġib prezz, nofs prezz, Hmm.
Qed titella qed titella l-affarijiet ta' kwiżi tagħna. Ah.
Eh, nos prezz, għatlu inti tagħmel daqsdak xof ta' slima, give something back to slima, u hmm. ġib prezz tajjeb biex neħħejna dal-blajjet, ma nafx tidix bla, tella naqra l-fuq naqra. Ebbek qed dik il-blata dik te mara. Bur bur dik eh, dik dik. Hawn. Hekk, bil-kontra, bil-kontra. Qed tara dik il-blata? Ejja. Kemm tiżen dik? Seba' tunnellati. 19 tons, 20 eh, tons kważi, dik tiżen. Dik tellajnija minn ġol-banju. Fit-2020. F'Ġunju ta' 2020. Għamilna l-ispiża il-Kunsill. Il-Kunsill. Reġa' hemm il-banju mimli. Riedu li l-Kunsill eh, jgħidulna biex ninatfu aħna. Hmm. Mela NTA, bdejt nitkellem magħhom. Għatlhom jien ma rrid nagħmel xejn qabel ma jkolli ftejim li jiena rrid jisir maintenance tal-kosta kollha ta' taslima. Tibda minn taħt Peppi sa Tinjer u minn The Point sa fejn tispiċċa ta' Sliema, quddiem il-Waterfront Hotel. Hemm ħafna xi jsir.
Kemm għandek budget inti fis-sena? 1.3. Eh, 1.3. U inti marbut kif tom fuqhom dawk il-1.3? Għandek allokazzjoni għal xiex. Ħafna minnhom minnhom imorru għal ġbita tal-iskart u għal knis Jmorru. Tifhem? Issa tifhem u jiena ma rridx innatfu dal-banju. Qatt jiena rrid. U kien hemm min eh, ċempilli eh, biex jitnaddaf. Musta ndejq ngħidha, issa jagħmlu li libel ta' kif jridu, kumpanija ta' diving. Għax irridu nadif, għax jinżlu eh, biex il-divers jitalbu fil-pool. Mhm. Jien ma rrit ma rrit nagħmel xejn, jekk tmur fej is-Surfside, mhm. fej is-Surfside, fejn il-Blue Flag Beach, mhm. hemmhekk reġgħu għal uħriċenti bil-wajer, għala, għax qed jċedi, qed jaqa'. Ilu hekk kważi 15-il sena. Bil-maltep tara il-wajer, riċenti jekk tmur tara wajer ġdid. U jien rrit, yes, Ngħinu biex jitbattal dal-banju, imma ejja nagħmlu programm li l-kosta kollha, kien hemm l-exiles, il-railings, biex tkun taf, il-beaches ma jaqgħux taħt il-Kunsill. Ma jaqgħux taħt. Infatti, il-cleaning tagħhom mhux il-Kunsill jagħmlu, cleansing jagħmluh bil-xejdulu. Pads maqlugħin. Kien hemm parti taħt il-Kuvenn tal-Karmnu, naqla ġo fija, jgħajruni, inqala' kollu, se jagħmluh se jagħmluh. Xahar u nofs ilu saret. Xahar u nofs ilu. Dak misshom jiġi Bulman, dak l-affarijiet, allavorja jwaħħlu fil-Kunsill.

Quisisano tinfetaħ fis-sajf, taħt Ferro Bay li parti minnha għax fit-2019 kisser kull m'hemm il-baħar, ħriġna t-tender tagħha u ngħalqet, ingħalaq hemmhekk, għad nagħmluha ġdida. Ma stajniex nagħmluha qabel għax it-turiżmu biex jagħmel fontanil bil-Blue Flag Beach irid li jkollu toilet bilfors, allura kull darba ma nistgħux nagħmlu xejn għax trid tintuża ħabba t-turiżmu. tiżma ħabba turizmu, mhm. u ma stajniex. U jiena, għax m'għandix il mawbax nawrik l-emails, fej jiena għamilta ebsa ma l-MTA, li jiena I don't fucking care about Blue Flag Beach, jien irrit l-affarijiet sow. Mhm. Għarfe biex najnu Blue Flag Beach. Somma jifda xaħġa nazjonalista għal-inqas. Blue flag. Anki dika, ta' namla ċaċ, ħob namla ċaċ kultant, għax għet jgergru lew ħafna blue badge. Eh. Għaw minn għaw minn għajlek, għaw iktar blue badge. Eh, daw xadullu għaw parking minn għaw nazjonalisti. Ija verita, għajna, eh, sepp jek kollon li ġblu statistika l-NSO naħseb taqbel miħaj. Mela, tlaqna?